Tuzaan zong Bawipa nih mi tampi hna vawlei par an tlan lio ah a minung a biatak i hrawm kho ding in a kan zaangfah caah kan Pathian nih sunparnak cu ko seh. Bawipa dawtnak a lianngan tuk. Atu tuzan i thawngthabia kan chim dingmi cu thlarau lei ah a puitlingmi nun upalung fim caah tuchan ah ka piangthar ai timi le Baibal sining ah zeitin dah um? Tuchan ah thlarau lei ka puitling ai ti deuhmi le Baibal hi kan zoh tikah zeitin dah a si? timi kha kan zohṭi hna lai. I Pathian nih hin kan Bawipa Jesuh Khrih nih hin a kan cahmi cu michambau ka si ti hi i hngal u. Phundang in tuak hmanh. Hika mi zong si hna seh, Facebook online ai hrawmmi vialte si hna seh, Pathian biathli na theih khawh lo ning i tuak hmanh. Baibal carel na huam lo ning, thlacam na huam lo ning, Pathian duhnak kawl lo nangmah duhnak lawng tein na kawl ning. Zeitluk mi chambau dah na si. Thatin tuk hmanh. Kan chambau nak he do kan i theih khawh bak lo cu mi tampi cu. Keimah tinak kan kan khat cio cu. Evangelist zong an si cu, pastor zong an si cu, mi vialte kan si cu. Bawipa nih hi a duhmi si lo. Jesuh biaca cu lamkaltu hna a zultu hna kha tlang cungah a kam a pau i a cawnpiak hna tikah mi chambau kan si ti nan i hngal lai thlarau in misifak ka si ti nan i hngal lai a ti atu cu mi tampi cu kei cu mi chambau ka si tiah an i ti a ka anmah an thluak in an ruahnak an chim sawsawh na chambau ti lan du nai sai tung lo chin ngam tung asinain kan chambaunak kan i ngalh khawhnak ca dingah rawl te na kan ul bawipa mai ah ti lo rawl lo te na thla kan cam ahcun pathian nih zeihman kan si lo via van kan cawnpiak tikah ahcun pathian he in kan van i neih chin lama tikah kan thlacamnak in mi zawn dam khawh lo zia mi ngaihthiam nun kan neih lo zia nu le pa dawt man kan thiam lo zia thil thatua kan thei ko nan kan tuah khawh lo zia kan i hngal ciamam ta bak si ko Cah kan duhmi hna cu khamnak co lawng a za lo, hrinṭhan lawng a za lo, mitsambau bak na sin ai theih hau. Cuti men in thei khawh si lo. Hi thluak i theimi le Pathian sin i rami chambaunak hngalh timi cu ai lo lo. Hawinak in ka cawng ka thiam. kei cu ka sifa ka cawng lo ti khi si lo vancung pennak ah cun thluak in lu kho si lo rumnak tangka cawnnak phcdd lo ai sain lo cawnnak ne lo ai sain lo kan chung nun hi kan ral a simi hi dawtnak nun kan neih khawh lomi kan i toidor khawh lomi pathian duh lomi nupi le palnak hmanh kan ngeih thiam khawh lomi nun kan chung le remh mas thau sersiam a hau zeitluk in chambau dah kan si hna keimah tel chin hi bantuk tete dawh ka kawl peng cu kei zong tangka nan kawl bantuk dawh vancung pen nak kan kawl peng vi cu phung kan chim nak ah mi lung kan fater sual lai maw vancung pennak a pem rih lomi evangelist mi tampi hna cu mi lungfa zong zei an rel lo khrihfabu duh chung chuah si ko cawnpiak zong an dul hlei lo anu anmah tein lungfim le kha lio ka rak i palh khawh ning ti si an rak i pal lio cawn piak zong duh hlei lo keimah zong ka rak si lai mi vialte kan si dih zeiruang dah man bantuk si Jesuh nih kum thum chung a kan cawnpiak mi toidor nun vialte khupbil nun vialte mah chambaunak i hngalhnak nun vialte kan kawl lo kan cawnpiaknak i mipi mipi an thar lawng a za lo Khrihfabu ah ai tlummi evangelist si hau. Khrihfabu ah innchungkhur khar ah nuncan ziaza in biachimmi si kan hau. A biapi tukmi si. Thiang thlarau khamnak a comi hna, Pathian i ai tongmi hna Baibal kan van zoh ta lai. A caan ahcun thlarau lei i thuk tuk a kalmi pawl hi minung mithmuh ah mi chambau, mi hut kan lo tawn. Cun a ṭha tukmi cu thlarau i thuk chin lengmang kan kal tikah hi vawlei cung ah hin taksa thil an i nuamh tuknak hmun ah khin i nuam ngai in kan um kho ve lo. Kan i nuamhnak hmun zong ai dang cang cu. Khi nih a kal ve. Cucaah cun Pathian Bible ah Pathian i ai tongmi hna nun kan zoh tikah hika zawn ah Moses hi Exodus a ngan pali relnak pahra hleikhat ah kan hmuhmi cu Moses nih Bawipa cu Bawipa kei cu ka ngaithiam ko zapesin biachim a thiammi ka si bal lo i na ka chawnh hnu zongah hin ka thiam lei ṭhiamṭhiam lo bawipa kei cu biachim holhrel ka a thiam lomi mika hak lei chum ka ak ka si ti Moses Israel mi a chuahtu pa hi Pathian nih a thim zohmanu Moses hi zeitluk in thla pathian mi hna nun an rak cawn atu chan evangelist le piang thar ai timi hna le pathian riantuan mi vialte kan nun le bible kan zoh tikah moses cu egypt mi pa a thah hnu khan kan pathian khuranize cu lainawng moses a thim cu egypt ram ah fimnak vialte a herhmi vialte cawnter mi pa a ti lamkaltu ah ngan pasarih a hme kul le hnih ah Moses cu Izipt ram fimnak vialte kha an cawnter i biachim ah siseh thil tinak ah siseh mi ngan ngaingai a hung cang ati Izipt ram fimthiamnak vialte kha a herh ning bantukin cawntermi biachim thiam mifim paza taktak timi pa kha Pathian nih a van chawnh a van tongh tikah cun Bawipa ka ngaithiam kei cu a chambaunak ai thei taktak biachim ka thiam lo mi ka hak lei chum ka ka si te ka uar taktak ka uar taktak atu chan belte hi cu bawipa nih zette van kan a dawtnak van kan hngalh tak hin kan van pian thar an pulpit cung an mi vialte hel tla nan tla lai ti bantuk mu khozei mo hel thlak nak nawl kan ei ti phun khin kan pian thar lan ka kan i phel ve la maw This is all. Pianthar cian kan chuak lo. Kan rak sining thing kha an rak si ve mi kha kan rak pem lo an pem ve lo cio ca an ca zohkhun awk tak ti le pathian bia ding fel te thianglim te cawn piak ding simi kha miso chi bantuk tu deng pa bantuk anmah bantuk kan rak si ve kha kan philh sual cu Baibal ah atkan a si lo Moses hna cu zohhmanh hi tluk paza taktak a simi Egypt mipa a thah hnu ah Pathian nih training hi ramcar chungah kum sawmli ṭhen tukhal bu in a umter training a hi a kai khi hnu a duk million ngan tuk a bawipa nih ser cu kannih cu atu pian thar colh thla chuah co tluahmah tlolh atu cuan colh lianngan colh a si lo bawipa cawnpiaknak tangah a lam kip ning kai ta hau cu zei caah toidor nun kan neihnak caah kanmah ṭhawnnak a si lo pathian ṭhawnnak a si kanmah thil ti khawhnak si lo pathian thil thi khawhnak a si timi kha kan pem khawhnak cu dingah training ka hau cu Moses hi tluk i fim thiamnak a zami pa Farao in chungkhur khar ah milian ngan tuk i a ṭhangmi pa kha Faro innchungkhar kha rumnak vialte kha a taak dih. Tukhal bu ah a miphun sinah a kir ṭhan cu amak taktak. A timi cu Pathian nih timi cu Moses keimah nih kana u si lo maw? Minung hi holh kho lo atu atu hodah si Pathian ka si lo maw? Na chet i atu atu hodah si keimah ka si lo maw? Khuamu ko na thei kho atu atu keimah ka si lo maw? Keimah nih kan dirpi lai. Bawipa ka ngaithiam ko ka ti kho la lo ti peng. Ziru ngah ti cun minung hi Pathian nih a van kan tongh a van kan hngalhter ahcun zeihmanh kan si lo dawh kan i theih tuk cu. Zoh hmanh zeitluk i paza ngai na si zongah Thiang Thlarau nih an bawm lo cun thlan a cam i zawn dam kho hli lo. Baibal ca tu cu cathiam in thiam khawh a si, cawn khawh a si, voi tiang in dikri lak khawh a si. a ṭha maw ṭha e asinain thiang thlarau ei si ha david siangpahrang te kan van zoh ta lai bible i paza paza kan pa le simi ka lak deuh hna lai david siangpahrang zong cu hmanu kum sarih chung bat bawipa nih training a pekmi pa chiti thu a si hnu zongah ka der thawm peng ko rih ti Saul nih thah ding in a dum peng. Amah nih chikkate thah khawh ding zong khi Pathian ci thithumi ka tawng lai lo ti. Profet nih an chingchoh peng, an cawnpiak. Cu hnu ah tukhal boa in siangpahrang dirhmun ah kai. Hi pa nih te zeitin dah ti? Psalm fung sawma le fung khat relnak pakhat in kan zoh si ahcun Bawipa a fekmi na dawtnak ruangah ka cungah zaangfahnak ngei ko. Na zaangfahnak a ngan a ngan caah ka sualnak cu ka thenhpiak ko hna. Pathian nih aan bawmh lo ahcun teinak nan na nei lai lo. Na nun zong a thianghlim kho lai lo. Nangmah nih na kawl hawl venak chungah Bawipa rak ka bawm ve ko tinak chungah nun thianhlimnak kha tangka kawl in kawl hau. Mi ngaihthiam nun na neih khawhnak ca dingah tangka na kawl bantukin lungfah hau. Bawipa rak ka bawm tiah na chunglei kha siamrem a hau. Vancung pennak kong timtu kan tu leh kan cawn ti lai. David cu ai fian tuk caah keimah tein ka thiang kho lo sual ka tei kho lo ti theih caah Bawipa auh zungzal. Baibal hmun dang ah cun ka thinlung le ka ruahnak vialte hi nangmah cohlan awk tlak ah ser ko hna. Vulei cung tangka vialte nakin na nawlbia ka caah ṭha deuh. vulei cung tangka vialte nakin nangmah duh deuh he ka hong ka cawnpiak ti na nawlbia cu ka thih ni tiang ka zulh lai ti ni zicaah thluachuah vialte himnak a um dih ti thei zero nawlbia cu ṭha tuk cu Solomon le chun ah cun khamhnak thawngṭha kan chim sihmanhsehlaw hi bantuk thil a ummi chinhim ve cu Pathian bia cu a ṭhawn caah mi hi thla kan campiak hna zongah hin ai thlengmi an um khamnak thawngṭha si loin vancung pennak kong kan chim zongah ai thlengmi an um ṭhiam cu cu ruangah ṭha tein ngai ko thlatluk ṭak in ngai hlah a leice nu le pa caah tuzan kan chim hi herh tukmi si atu cu tu hmanh zei zei hua si lo do keimah ai ti phun kun kan lung a leh cio cu bawipa nih duh lo cu ruangah kan ram a dam kho lo khrihfabu dam kho lo innchung khorkhar dam lo ka ṭhat lonak cu ka ṭhawlpiak hna law ka sualnak cu ka thenhpiak ko hna. Pathumnak ah ka palnak cu ka hngal i ka sualnak cu ka thei zungzal. Na palnak rel cawk lo. Na kaan na sual na thinlung na sual tuah ding rian ṭha bawipa nih khim in na tuah lo. A zudin le a vei lawng khi sual si lo. na lungput in na sual cu na tuahmi ṭhalomi tam tuk cu aw bawipa hi ka rem bak ve lo ka duh lo ka bawm hi sualnak chungah ka tlak sualnak hnga lo na nawlbia ka theihter peng ka chungah hin na nawlbia hi ka chiahpiak zungzal bawipa ka no lai cu kan sawm lai cu nan palhnak nan i thei maw david cu hitluk profet pathian aw thei ral vialte teitu pa David ci ruangin kan Bawipa Jesuh Khrih zong chuak hi pa man nih dawkaw ka sualnak kai thei zungzal atu i hruaitu simi hna le mipiangthar vialte hna kan palnak kan chambaunak thei lo i bawi rian tuan in tuan nga lo te sal rian tuan in pe tuan si cu Baibal minung kan zohnak tikah cu tikah pei Bawipa nih a cawisannak cu milian a sernak cu ka sualnak cu nangmah cungah nangmah cung rim a si i a ṭha lo ah na ruahmi cu ka tuah sualnak na tuahmi Khrihfabu ah thleidannak na neihmi Pathian rian kan ṭuannak ah kan lungput a ṭhami ṭha lomi kan tuah sermi vialte a vuan ding lo Pathian cungah a thla dih ding si thil ṭha kan tuahmi Pathian cungah a ṭha lomi kan Pathian cungah Kan vialte khoidah kal ṭhan lai kanmah sinah kir dih ṭhan lai nan luat lai kaka thawngṭha bia kan chimnak voi tampi kan chim cang kan sualnak hi Pathian cung a tla dih kan ṭhatnak Pathian cung a tla dih mah kha Bible nan relmi a tlawm tuk ca a tam tuk kha Bible ah David nih cun ai fiang tuk i ka sualnak hi Beseba cungah a si ti lo Uriah cungah a si ti lo Bawipa nangmah cungah a si Cu ruangah David cu a sual ve ko nain a palh ve ko nain mi nupi a ih pi lawng si lo Uriah eh, Uriah nupi ih pi lawng ba ih pi lawng si lo Uriah ralram i a thahter lawng ka bantuk a sual taktak cu mu asinain anih cu pasal a si tuknak cu ka sual bak Pathian cungah tiah a van theih cang tikah profet Nathan bangin a van theih tikah ding teu tu pin a thu lo keimah ai ti lo ka ning zak ti lo ni sarih chung bak tuang ro ah rawh ei loin ai mual a sual ai chir cikcek sual a phuan tikah Pathian nih zeiti David cu ti keimah duhning in thinlung a ngeimi si ti a thi lai hmanh ah David nang cu ral do ti hlah nang phun nang chim cun ral kut na thi sual lai Israel kan thla chuah pit sual lai mei in a mit sual lai an ti cu David pasal ṭha bak mu. Hi pa nih hin aw sualnak a tuah hin Pathian lungtli te Bawipa nawl cu. Atu kan ram ah hin Khrihfabu chung ruaitu miphun ruaitu vialte hna le inn chungkur kanu bik pa bik nih hin Bible ah ai ṭial ai, ai ṭial lengluang mi kan rel lai kan hna theih tiang lawng a si lai i lak i a ṭha mi a nunpi ruaitu nih ruaitu ve kong ai ṭial mi tam tuk ṭhat in nun kan cawng hna lai kei zong ka cawng cuah ka cawng peng ko lai nan cawng cio lai nan cawng cio lai thluachuah timi hi america an um lo khinkhin um lo kanmah lila in ai thokmi si dinfelnak chung in ai thok khrih nih anu nan hrawm lo cun dingfel kho lai lo thei lai lo ka sualnak hi nangmah cung an si ee ngaw bawipa ka ṭhat lonak vialte hi ka tuahmi nangmah cung an si ee cucaah bia na ka ceih tikah na hmaan ko ee sual na ka phawt tikah na hmaan ko tiah a ti Pathian fale hna Pathian nih chim nan ngeih lo ruangah zawtfahnak in an cawnpiak hna zongah Pathian cawnpiaknak nan rel ti lo cheu cu Khrihfabu i hruainak zongah Pathian duh lo ning in kanmah duh paoh in Pathian kan biak tikah Khrihfabu ah kan zethrinnak ca dingah thil buaibainak tlun tik zongah kan thei thiam ti lo. A ping lo le pang lo in kan nung dih. Keimah pal ti kan duh ti lo homan nih. Nangmah pal nangmah ṭhat lo ti cio kan si. Bible chung minung sining hi ai lo ti lo. Thlarau lei ah Baibal ah rel cawk lo an um. Isaiah zong nih zeitindah a ti ve? Prophet Isaiah nih BC za sarih le sawma hrawnghrang ah khan Isaiah ngan paruk a hme pathum chungah pakhat le pakhat an i chawn i a thiang a thiang a thiang ralkapbu bawipa cu a thiang vulei cung vialte hi a sunparnak in a khat dih An aw nih biakinn cu a hram in a hninh i biakinn cu meikhu na khat. Cun kei nih kaa thawh elaw mah hi ka si ko cang. Ka lo ko cang. Ka ka na chuakmi bia hi bia sual lawngte an si i ka umnak mi zong hi, hi misual Besual besual le bethurh a hmangmi lawngte an si. Cun atu ah ka mit hrimhrim in siangpahrang ralkapbu bawipa cu ka hmu tiah a ti. Cu tikah biakṭheng cung i meitil kha Pathian nih a zuangmi pakhat kha a fial i cengcem an ceh ka hmur ah van ka dua cu cun ka thurhnomhnak vialte a thiang Profet Isaiah nih amur biakṭheng cung i meitil khang thawinak biakṭheng cung i meitil in amur a van tongh ceu ah khan a thian a rak theih cu lan ah cun mithiang ngai ai ril cu cu tikah cun pa le fale thiang thlarau kan ti ko lai fawinak cun cu nih cun ahodah vawlei ah ka lam kaltu ka thlah la ti aw theih cu tikah keimah rak ka thlah ti a ti hlan lio pathian profet hna zong hi cuticun mithiang lo an rak si tawn bawipa nih a thiannak a hrawmh ta hna hna a thianter hna job sawmli le pahnih relnak pali paruk zong kan hmuhmi cu ngai law ka chim lai kan hal lai i ka chim na ka chimh lai naa theihnak lawngin nangmah cu ka rak in theih. Sihmanhsehlaw atu cu ka mit in kan hmuh cang. Cucaah keimah le keimah cu kai hua i leidip le vutcaam lakah ṭhu in kaa ngaihchi tiah a ti. Job cu ka ding ve, ka fel ve, ka ṭha ve. Ka din ka fel ruang bakah thluachuah ka hmu a ti. Bawipa nih a neih chiami vialte a van lakpiak dih tikah a nupi lawnglawng a zuahpiak tikah ka dingfel ve ai tinak vialte ai chan lamang zeihmanh chuak ti lo cue khai a buai babi vialte zop chung i zoh dih sihmanhsehlaw zop dih timi cu ka theih lomi khuaruar thil kan hal lai rak ka let tuah bawipa nih a van hal tikah cun bawipa nih a van chonh taktak tikah a phunphun van ti tikah cun cu hlanah cun Bawipa hna theihnak lawng ka kan theih atu cu ka mit hrimhrim nih an hmuh i ka hun nih an tong cucaah keimah ve kai tinak le ka ding ka fel ve kai tinak keimah ṭhatnak ruangah ka timi vialte a fi bak in kai fi kai hua tuk cu ruangah vulei dip ah kai bual sual a phuan Bawipa a lung ai lawmh caah a rak neihmi nakin a let hnih lawng te Bawipa nih thluachuah pek nimi kan hmu Hlanlio Pathian mi hna, Pathian he ai tongmi hna nun hi zeiruang dah ka chim? Tuchan minung pawl hi Pathian he kan i tong ti zong i nun ai rem hlei lomi kan tam tuk cu. A caan ahcun thiang thlarau si loin thur thlarau he hamon i ton ti ruah min tam ngai cu. Zeiruangah khuazei zawn hmanh ah Pathian sunparnak lang lomi thlarau pahnih um thiang thlarau um thur thlarau um a rian tuan ni ngai lo tuk amah belte thiang thlarau sin in a chuakmi cu a theipar a tha ai dawh zungzal thur thlarau sin a chuakmi cu thlarau aw a si ve nain pathian aw he lo tuk nan a theipar ai palh a thalo zungzal a chia zungzal maka thei hau thei hau thlarau pahnih cu Peter nun kan zo rih lai. Khah, nannih zong tutan ah nan i thleng lai. Kan in cawnpiak ning le Pathian bia a rami kha zeidah a si timi kha Pathian bia hi Paul nih cun thil man deng bantukin a tawngmi kan si lo. Thil man fak taktak sui ngun lungvar man fanak a tawng thammi kan si ti. Hi tluk Pathian bia kan chim hi man nei lo bantuk ruat hlah na ceih lai. Aman a fak tukmi si. Peter cu zan khuadei te sur a vor tikah a tlai lo. Pathian Bawipa Jesuh nih a sunparnak langhter duh tikah Peter na sur kha a thunak le vort ti. Peter cu nan theih bantukin Galilee rongrang nga tlei ai cawmmi pa, nga chuah caan a theimi pa, a tlai ti lo zan khuade in hoi le he an sur an suk lio ah bawipa ra bawipa nih timi cu zeiti luka ngan panga me paruk ah a cung deuh panga kan zo sia cun na sur kha a thuhnak le hi vorh Peter nih a timi cu Bawipa zan khuadei ka vorh i ka tlai bak lo ka lung a dong ka vorh ti lo ti lo zan khuadei ka vorh cuahmah phundang ka cham hrilfia ka chim si ahcun nga umnak theitu pa ka si a chuah caan zong ka thei Galilee hrawng rili cu ka paing dih asinain zan khuadei te ka vorh cuahmah nan ka tlai lo Bawipa ka lung a dong i sur ka sup cang asinain nangmah nih vorh na ti ahcun ka vorh lai a vorh bak a tlei tuk a tlei tuk tu kha zo hmanh atu ah hin kan chim na kha phundang in ruat hlah u tuzan thong in nan tongmi tong ti hau kan ti nang nawl kan pek cang na kha keimah nawl man nan ngeih kholo cun pathian nawl cu na chika lo na ngeih kholo that thei a tongmi cu nan cei lai kha tong hlah timi kha tong lo thlachuam cu aw mi zawnah kan rel ding si lo cu Pathian mi kan si cu Pathian lamkaltu Pathian hmanmi kan si caw kan in cawnpiak mi hna man na ngei lo Pathian mi na ngei kho lai na co ding cu zei si lai Zok Peter nih khan ka ka huam ti lo ti lo a lung a dong tuk sur a suk nuan vor na ka ti ahcun ka vor ko lai ti bawipa nih tuah timi tuah ding so thlachuan a mu lai cu avor ciama me a tlei tuk lawma ah hin sur zong an dok kho lo tle ai tim cang nga tlai lomi pawl kha eh kan nga tlei mi a tam tuk caah rak kan bawm u ti phun dang in kan thluachuah mu mi a tam tuk pathian thil ti nak ai phuang kan nga tlei mi rak i lak vi ti he lo cu an tlei lawng chung an san i a tam tuk ca lawng pi lai din Pathian sunparnak a lianngan tuk tikah nawl a ngai masat Peter nih kan chimmi hna nawl nan ngaih lo zei thluachuah nan hmu lo nawl a van ngei masat tikah tuah a timi tuah tikah Pathian sunparnak khuaruah in lang i cu tikah cun Simon Peter nih cun cucu a hmuh Pathian sunparnak a ṭhatnak a hmuh tikah Bawipa kai lawm tuk e ti a kut tlai sawh lo Ai rem ai rem la kal amai bak akhup ai bil. Bawipa kei cu misual ka si ka kal tak ko. Zi ruangah Pathian sunparnak khuar lian ngan a hmuh caah. Pathian cawlcanghnak, Pathian thiang thlarau fimchimnak, chung lei cawlcang, leng lei cawlcanghnak, tingco taktak lo, nangmah ning te na si kho bal lai lo cu. Atu i kan piangthar rual ti zong hi mah ning te si pengmi zong hi lunghlin awk um ngai cu. ai thleng nomi pakhat zong um lo mu cathiang rel nun zong huam hlei lo zi tette pakhat khat ngaingai zong um lo mu cu kho cun zoh hmanh bawipa ai tongmi hna nun tete kha ka van chim a hnu zan thlarau lei puitling ka chim ti lai luka ngan hlei kua mi pakhat in kan zoh si ahcun pariat tiang pakhua tiang pahra tiang kan zoh si ahcun Bawipa Jesuh Khrih cu Jericho khua kha hei pal pah ti cu ahcun mi vialte nih an rak don i ti tu chun i kaa ṭhumi zongin aho i dah thlen taktak a duh aho i dah a ngai sawhsawh aho i dah hel te ding ho dah van kai ding bawipa nan theih hna cu ho i dah tu zan hrimhrim ah hin nun thlen a duh ti an theih hna cu aho i dah nawl ngai ai ti mo dah nawl ngai lo na deh kho lai lo na cei ti la cu a zo hna le ngun khuai khawl tu tangka ning cang lo i ṭhek la tu ka ke i ke pawi ning cang lo ṭhek la tu pa ngun khuai khawl tu zakia miniam te mi tangka a ning cang lo i ṭhut i la i a rum mi pa te miniam pa te kha a hmu te mi vialte a dong tuan tam tuk mi nih cun milian ngan in a tlung rua lai an ti ani cu sala Zo na Bawipa Jesuh cu mi thinlung a theih caah mm. hi pa nih hin hi miniam te nih hmuh ka duh cem ti thei ton a ka duh bak ti thei sai komur kung ah kai chung bak na zoh ti zakia hong trup ni na ka tlung lai ti zei ca tiah a dong mi hna vialte lak an hi pa nih hmuh ton a ka duh bik ti thei tu zana hin ho dah ton bawipa he ton a duh bik ti bawipa nih an theih hna cu hodah thluak hi sawh in a ngai hodah dipdep in tuah hlah timi zong tuah tuahmi a thei dih hna na luat hlei la lo cu hong ṭum a ti a ṭum cu tikah cu a hmumi cuka hmun cu a phak tikah Jesuh nih cun cunglei kha a zoh i zakia cu zakia khulrang in hong ṭum hong ṭum na inn ah ka tlung lai tiah a ti zakia cu khulrang in a hung, hong ṭum i lunglawmhnak in a inn ah cun a tlunter cu a mumi vialte cu an zai hi pa hi misual mi inn ah tlun awkah a kal an ti misual mi inn ah dawhtu nai tim hi ti si le zakia cu Jesuh Khrih an i ton tikah amah ning te a si lo i thlennak a nei cu lan ahcun eihmuar lungput ṭhalo rakrol i mi tangka i pengmi si nain ai thawh riangmang le zeiti zakia cu a dir i bawipa cu bawipa ngai hmanh misifak ca ka ngeihmi thil narcheu ka pek lai oi dang i sifak ei muartu pa kha a lungput a nei bal lomi Jesuh nih heng ton bakin ka neihmi caah lunglawmhnak a khat zoh zoh zoh pheichek thong kul nan hmuman nan vai nuam tuk cu Jesuh thlarau he ton nai ai lom lo mi cu ka ka zum lo tang ro on mana kan fale chawfok kan tha cu pian thar la banga hin puai lian ngan tu phuang lo mo van chung ah khin lom nak um cu mi piang thanum po ni lom cu tang ka thau fapa tlau tu tlau kong kan hmuh dih cu salung maw vancung alawmnak a um ati cu cai ka hin amah zong ai lawm tuk ca mi am ka len mi hna namah cun asala mi sifak ca ka rih mi hnar cheu ka pek lai cun ka hlen mi hna namah cun alet lin ka cham hna lai karak deh hlen mi hna namah alet li bak ka cham a vamak da Bawipa nih zeiti hi inn a hentu zan ah khamnak a phan hi pa zong hi Abraham tefa si ve ti a tlaumi kawlawg ah ka ra miding mi hna kawlawg ka ra lo mi tlau ka si ti ai theimi hna khamh ding le tlanh ding ka ra ti bak si ko kan pathian i sunparnak co ko seh a cunglei ka chonmi ka chimmi vialte thlarau minung Bible pathian bia minung vialte hi pathian he an i ton tikah anmah ning tein an um lo ti ka chim duhmi si le hika an cun kan uar tukmi pa pawl a pu ah an tong zongah mi zawn dang khuache ṭhawl khawnak power bawipa nih a zaangfah holh thei lo holh khawnak a zaangfah a thla pali an phiat man an dang silo maw atu a bawipa nih kan zaangfai kannih pawl zong a zungzal in a si lo nain kan thlacamnak in bawipa nih mi dam tem hna kan tak kan tong ahhin mizaw an dam kan thla pali phiat si lo kan mah in phiat ah a ngong fakmi hna an dam an lu cung in mi an lu cung mi kut chuan kan chuan tikah an kong kan thei bal lomi kan ka in i ruah ding um loin an kong vialte a chim cucu bawipa thilti khawhnak lawng te a si atu ah hawikom dawt a cheu hna nih Bible lei ka thei deuh timi hna nih zei bantuk a si man ah Bible ah kan kir ṭhan a hau back to the Bible an ti a hmaan asinain an ruah tawn lomi cu Bible i ai ṭial lomi hi daw thlarau mi hi Bawipa na kan chimmi tam tuk cu Bible ah pei ti ko cu Jesuh nih a tuahmi hi vulei ah ṭial selaw vulei nih tlum la lo ti ko cu te Bible ai ṭial thlu lo te Nannih kannih le atu Pathian rian ṭuanmi vialte kannih nih ṭhawn ngai kan duh. Pathian nih ṭhawn ngai an duh lo. Evans zong ṭhawn ngai hna seh ti kan duh hlei lo. Pastor zong ṭhawn ngai hna seh ti duh lo. Zeidah a duh? Zeihmanh an si lo zia i hngal hna seh law, mi zawn dam khawh lo zia, mi nun an thlen khawh lo zia, toidor nun an neih khawh lo zia, thil ti khotu an si lo zia i hngal cikcek na se zero minus an si hngal na se lo cu chung cun keimah kai phuang lai ti pei bawipa nih duhmi si ko cu Johan chung zong kan hmu ko cu te facang ci pakhat cu vule a tu a si tikah a thi ta a man ta ai rawk ta lo cun a kung a ṭhami kai keu kho lo ti cu chung ta thumi chung hong keumi kha theipar tampi tlai ti keimah kan i tinak ka cawng ka lian ngan hoi nan ka thiam Pathian nih hawinak in a kan hman deuh ti zong ṭha lo. Bawipa lawnglawng credit pek ding, upatnak pe ding si, sunparnak pek ding a rak si. Mi tampi cu kan kal ning le Bible ai lo bak lo. Pathian nih a ṭha tuk riam ruam le a kan hman cio le si ko. Vancung pennak kong thawngṭha thaizan le kiptan lei kan chim tikah tampi ka peh ti lai. Paul cu hitin a ti ve. Paul hi Korin kuat hnihnak a ngan hlei nih relnak pasarih in pahra kan zoh si ahcun sihmanhsehlaw ka hmuhmi thil khuaruahhar a tam ruangah phorhlaw ruamka in ka um sual nakhnga lo ka pum ah hin hling pakhat a ka chiah i cu hling Satan lamkal lamkaltu lamkaltu cu porhlaw in ka um sual nakhnga lo a ka dawntu dingah a hman ti Paul cu mizaw dap khuaci ṭhawl khawhnak power a phunphun a pekmi si nain a pum chungah ai porhlawt lonak ca dingah hling bantukin pakhat zawtnak a chiahpiak ti hi kong ah hin voi thum thliahmah bawipa sinah thla ka cam ka lak piak tiah ka nawl tiah ti a ka lehnak cu ka vel hi na ca za ko zeicahtiah ka ṭhawnnak cu derthawmnak ah hin a lang ti hi a si cucaah cun Khrih ṭhawnnak nih a ka huhphenh ti kha ka hngalh nakhnga ka derthawmnak ah hin lunglawm tein kaa phurhlaw cang ka derthawmnak ah siseh nehsawh le harnak le hremnak le teminnak ka hmuhmi ah siseh Khrih ruangah kaa lawm ko zeicahtiah ka derthawm tikah hin ka ṭhawn a rak si ti minung lei kam i kan derthawm rawl hna kan ul Hi kan rawl ulmi nan um bal maw? Rawlhna kan u rawlhna ni tam deuh nan ul ahcun aw keimah nai tinak hi tangah tla ruangmang lai mi puar nan puar kho ti ai lo ka cawng cawng lo nan timi vialte zong kha tang an tla dih lai na chung thlarau hong ṭhan thluahmah cang lai kan derthawm kan ti an do kan chung khira rak ṭhuat thrum ahcun nangmah le kami keimah nai ti ka lian nan ti bawi ṭhuten nai ham chung cu bawipa nih hmun man pek bule kan lairam ah kan i taap dih te atu le bang hi o kan kal ning hi ai nawn tuk mi tam tuk hi a ngaitu nangmah le keimah thlarau fimnak kan nei lo cun i pal viar fawi tuk Cucaah mithiang Paul hmanh nih hin hi tluk in ka derthawmnak in Pathian ṭhawnnak a lang a ti caah kan lungfim caan a za cang. Pathian mi hmanh evangelist kan si zongah pastor mi piangthar vialte hi khua kan ruah ha. Pianthar sawhsawh za lo. Pathian rianṭuan sawhsawh zong za lo. Hika kan hmuh ṭhanmi cu Paul cu zumhnak lei thlarau lei ah nutling patling dirhmun ah a van dir chin lengmang. Vawlei cungah nutling patling kan timi hna cu tahchunhnak ah Mirang holh an za ti hna usih an cawnnak a za innchungkhur kha nu le pa rualchan cingla pawngkam nih na nawh hau lo tein amah tuahṭuan khawhnak cungah ṭha te a dir khomi khi vawlei cungah ah nutling a si patling a si amah te american ram ah thawai veng mi si mi na hnawh lo amah tein a pasal bak timi khi nutling patling ah an, an, an chiah ngai hna khi bantuk khin thlarau lei zong ah khan an si ve cu cucaah paul cu thlarau lei in puitling nutling a si chin lengmang tikah alek in ai lek lo keimah ai ti lo Minau ta bak ah kai ai hmu timi kan hmuh. Korin kuat khatnak a ngan hlei nga me pakua. Minau ta a hmu. Paul nih cun lamkaltu vialte hna lakah nau ta bik ka si a ti. Paul paza tuk a si. Lamkaltu vialte hna lakah minau ta bik ka si ee, a fa bik ka si ti. Hi ka van rel ah hin doh kannih pawl lebang hi cu khuazei zawn hmanh ah khin keimah tinak zong kan nei lo kan fimnak zong chim ding kan nei lo kan thiamnak chim ding kan nei lo kan cawnnak tangka kan neihmi zong chim ding um lo pathian i zakhat zakhat pakhat ai bochan ding kan si na fimnak na thiamnak keimah nai tinak mai na kalter ahcun bawipa nih hman ko zongah milung na fahter na lai na tlak tuannak si lai bawipa cawnpiaknak na tong hrim la na luat la lo nauta a chia ti zeicahtiah Pathian Khrihfabu kha ka hrem hna i cucacun lamkaltu vialte hna lakah nauta bik ka si a ngaingai ti ahcun lamkaltu ti awk hmanh kaa tlak hrimhrim lo Paul kha tluk i thlarau tau tam a tlaimi cakuat tam bik a ṭialmi cawnnak le paza a tuk a fim a simi a tangah ai chalnak kong ka rel ṭhan te lai khatluk paza nih khin daw nauta bik ka si phun dang in a dang lebang ahcun puan chitlek bantuk kan si tiri cu a mak taktak a cu kan nih tu bible kum nga ruk sri va caw nih alek ilek asilo asilo thang si cakuat tambik ṭialtu si pathian biathli thei holh thei lo holh pa thlarau le na ṭhang deuh deuh a puitling deuh deuh a nau ta ning le zeiman a si lo ning ai thei chin lo mang bawipa lawng ai bo chin chin ai chan chin chin lo mang me me te a mu pathian mi hna lakah a me bik uh, a me bik nakin hmanh uh, sala sala Efesa ang an pathum a hme pariat ah mi hme bik ah mu Pathian mi hna lak i a hme bik ngak hmanh in a hme deuhmi ka si ti bak cu ka tuak hmanh hi thawngṭha nan nan theih ko zong nan mah ning tein nan si pek a sangah lo cu nun kan cong lai cu pian thar a za lo kan ti kha Cawnnak ah sang, sining ah sang, cathiam ah sang, fim ah sang, Pathian nih a lamkip in a hmanmi pa Paul nih hin minauta mihme te ai chiah cun kannih zong Paul cawnpiaknak a hmang lengmangmi le a chim ciami a chimmi le a cawnpiaknak a zulmi a cawng cuahmah vemi kan si caah Paul nih a kan cawnpiakmi hi a ṭhami hi i lak hna sih kanmah uarthi paoh i lak ding khi si lo a ṭhami te i lak hna sih caah Tuchan mi piangthar le Pathian rian ṭuanmi hna le mi tampi kan nunnak kan zoh tikah toidor nun kan nei lo. Keimah tinak in kan khat. A cawnnak sangmi nih cawnnak nih mi zei rel lo bantuk. Kha bantuk zong ka Bible ah Bawipa nih duh lo. Pathian ca hmuhning a bi tukmi, a nauta tukmi lungput si ka kha. Khrihfabu i thleidannak te hna kan nih bapitpi annih living chart hei ti bantuk annih bapit mi piangthar lo kan nih living chart mi piangthar pathian mai anau ta tuk mi thanchonak mi a dawn mi hmuh ning a bi tuk mi fim lo pathian biathiang paul te hna nun kan zoh ah toidornak jesuh khrih nun toidornak ngei thiam hi ruang ah pei kan lo cikcek hi evangelism mi tampi zong kan i ral in a hau baptist pastor soisel thuat chih khamnak a comi can tampi ceu dakaw thlarau ram ah kan i lo lo ca dawh si cu a piang thalo i pastor man kheng im salo nang na pian thar ahcun a cuti rum ro i soisel le thuat den si chung lo na pian thar kan ai hlan kan ai phil ve mo ti ka si cok Paul cawnpiaknak kan zoh tikah ai dawh tuk si. An puahhraan ca dam ko lai, an puahhrang peng lo. A hmunma a sining kha a um ve lai. Kan i toidor lo tuk. Kan chambaunak kan i thei lo tuk. Keimah ti bantukin kan um dih. Ziruang ada si hnga Jesuh nih kum thum chung vancung pennak thawngtha a kan chimmi kan pem lo ca cu Baibal a tuah ngaihchia ngai simi cu Baibal kum li kum nga kan cawm. Phongchuah tikah Baibal fimnak he thlarau khah nun he toidornak he nun can ziaza biachim ah mi vialte nih upat ding a simi kha atu cu holh theih lo hna doh sawsawh tluk na hei doh sawhsawh Pathian biathli thei a um, um lo ti doh sawhsawh. Theih lo ahcun ka thei lo ti ṭha bik cu. American ram ah hin paw sala ha dak thar nih hin paw kong an thei chih lo ha ha bak a kan zoh cucaah Bible kan cawn zong cawn lo a zapi tein ka theih ti phun bia chim ning si lo cu holh thei lo na holh bal lo ahcun dai theinum ko holh mi soi ngala na lam kho lo zong ala mi soi ngala pathian bethli thei pathian ot thei ti hna cu a sang tuk mi si ca cawnnak degree tuk tak lak kho mi si lo ton kho mi si lo bible hi a khup thal ba hen thiam viet ai sai lo pathian ot thei nak he thluak in dehcawh ding si lo Bible hi thei lo ahcun kei cu ka thei lo ee hi kong cu ti dai te nam ko YouTube Facebook ti hna i hol mang mang mang ti mang chon ti hna duh lo bantuk Bible ji sin me thlam tiang mang long ti si thei lo ma thlarau na thi ni an thei an thei khok khi la thlarau na thi ni chu no kan taksa na thi mi na tu kan chim in thei lo mitcaw nih hi meicew an hmu lo thlarau na chet nih hin chawnh pathian biathlian thei lo mangchon zong an do caah chawn bal hlah lo thin a seh Jesuh chuahnak kong cu seh Paul tin ah hi hi kong hi ka chim than ti lai a tha bikmi cu mifim thlarau fimnak a neimi si cun kei cu ka thei lo ee ti ko lam zong hi an do chia ru lai an do kho hlei lai lo pianthar zong an do lai an do kho lai lo tluk zong an do lai an do kho lai lo hol thei lo an do lai an do kho lai lo bible a min vir cu an nakin a fim a lian nganmi mirang pawl South Africa te pawl hna zoh ca khi tluk tluk in Pathian mi man Pathian aw theimi cheura cheukhat pek um ti lo ti hna doh tu hian chim cuahmah cang hia zo law ah kan i nawn nok ning a zual chin lamang cu mirang pawl an pe maw Bible biakam ah therang ah dah ngai Bible eh, Sarah ci kan pek a um ti lo ti ai tialmi zong ka hmuh ṭung lo an kan nawn nok taktak cu thluak a kalmi thiang thlarau nih hruai lomi ka chim ngam aho theng ka te hna lo do ding tu do hna si do lo ding do hna la si Bible i thiang thlarau rianṭuannak hi hruh a lawhnak a tam tuk cu kanmah nih kan hei uarmi paoh kan hei ruah khawh tawk paoh yes pek hei ruah khawh ti lomi paoh no pek kha bantuk kha sullam nei lo thiang thlarau cawlcanghnak hi fim ting teu ding teu teu degree ti khin khan lo Pentecost ni thiang thlarau hna khi meizik leite he ai lomi meizik hi zuke zeke ti bia kan chung lusla azam pe ding khochirian tu na ati ding do kan tam tuk kyo Paul te pawl an ton mi Peter te pawl an ton mi vialte zeidah a si kei cu aho man ka sunhnuan na si lo tu hin cawnpiaknak ai kal tuk ai cawh tuk cang le Bible zong hi cathiam phunphai a thiam mi zung rian tuan phun i tuan ding bantuk a rian min tampi cu a si lo sal sinak toidornak in tuan ding a si ko Bible ah pe ṭial viar ko cu mithiang paul tu cu kha bantuk a si lo a kan cawnpiakmi kan zo rih lai paul nih a thi lai AD sawmruk le panga ah khan zeitin dah ti misual lakah misual bi in amu kumkhua lei in siseh thlarau lei in siseh rianṭuannak in siseh a puitling deuh deuh a ṭhang deuh deuh Thil ti khawhnak ah ṭhang deuhdeuh. Cu lio cun zeiti misual vialte lakah a sual bik ka si ai ti khawh bak. Timote kuat khatnak a ngan pakhat a mi lenga. Cu tluk i thlarau khatmi pa power bawipa nih a pekmi pa kha misual mi vialte lakah misual bik a si a thih lai le kan ti cu. Kan sining hi ai lo lo khawh ning tuah mu. Pathian nih hmanmi si lawng zong a za lo. Paul nih cun Khrih caah a tuarmi kong kha cuticun a kan cawnpiak, a kan chimhmi si. a tuah khawhmi dihlak kha a tuah khawhmi Paul nih a tuah khawhmi vialte kha Bawipa ṭhawnnak thawngin a si ti. Ka ṭhawnnak ka thil ti khawhnak kha man ti lo. Bawipa ṭhawnnak. Paul nih Paul hmangin Pathian nih a tuahmi vialte kha keimah ti lei kam vialte kha a hlawn dih i Pathian ṭhawnnak nih a tuahmi a si a ti khawh dih. Thatin tuak hmanh. Bawipa ruangah daw kan dam kan ṭhawn i aw Bawipa nih mi zaw damter cu Bawipa nih khuachia ṭhawl cu Bawipa nih a tuahmi lawngte a si. Bawipa nih a zaangfah caah rian a ṭuan kho. sal sinak zong ai thim ko mi tampi nih paul cu a fim a cawn rak a sang hrat i khuaruahhar in a fim deuh ti si a cawnpiaknak zong a ṭha taktak a hmaan maw hmaan asinain kan pem lomi cu paul cu santlai lo ai chia kho sal sinak ai chia kho nauta ai chia kho atu cu kan dun ai sai tuk lo man ai vai lo lo dah a tuah khawhmi dihlak kha bawipa thawng in a si Paul nih ṭhawnnak a ka petu Khrih thawngin thil zeipaoh ka tuah khawh ko hna ti a chim duhmi cu Pathian nih a zaangfah i a temtuarmi vialte taksa na tuarnak voi sawm thum le voi kua atu le atu an tuknak thong an thlaknak a in tuarmi vialte amah hmangin Pathian sunparnak a langmi kha keimah ti lei kam vialte a chiat i Bawipa nih a tuahmi lawngte a si ee. a ṭha tuk kan pathian min thiang thang ṭa si ko seh korin kuat khatnak a ngan hlei nga a me para zeiti lamkaltu dang hna nak khan fak deuh in rian ka ṭuan asinain a ngai ngai ti ahcun keimah nih ka ṭuan ti awk si lo pathian vel ka chung i rian a ṭuanmi ṭhawnnak tu kha a si deuh lamkaltu hna dang nakin rethei deuh in rian ka ṭuan asinain keimah nih ka ṭuan khawhmi si loin ka chung i a dawtnak a langhtertu a ṭhawnnak amah Pathian ṭhawnnak in ka tuah khawhmi si ti Paul nih kan cawnpiak a ṭha a cawnpiaknak ṭha tein zoh hmanh a fim ning mi thinlung a chawkan khawh ning mi a ṭhipheihmi hna lo a cawnpiaknak a ṭha kho ka uar taktak hi pa nih hin dakaw thlarau lei puitling a si deuh deuh te khin ai toi dor deuh deuh sa sin atin atu cu kan nih cu si lo cu keimah hai ti phun khin kan um viar cu soisel dong kan du lo paul le bang nih cun an thang kan an kan kan thang an kan chiat an kan zei kan ti lai an kan cawisan pa an kan thlanglam pa hoi lo ngai ngai kan um bal lo ati cu an kan real di kan kek ngai ngai bal lo ti cu a cawnpiaknak ka uar taktak kha a puitling deuhdeuh pathian ai bochan deuhdeuh ai toi deuhdeuhdeuh zei asi lo ai thei deuhdeuh thlarau lei in puitling mi hna cu minung lei in an tlin lonak an i hngal chin lengmang Thlarau fimnak an nei deuh deuh, an puitling deuh deuh. Minung lei kam in zeihmanh an thi lonak an i thei deuh deuh i Bawipa bochan nun an nei deuh deuh. An i toidor deuh deuh, an kun deuh deuh. Bawipa nih thluachuah a pek deuh deuh hna. Van thluachuah vawlei thluachuah a pek deuh deuh hna. Pathian tel loin tuah khawhmi ka nei lo ti an i thei chin lengmang. Pathian bochan chin lengmang, Pathian nawl ngaih chin lengmang, toidor chin lengmang. Cucaah Bawipa nih alam kip in thla chuah pek hna i an chan zong a sau. Caan tawi tuk lawng Pathian in manmi pawl hi keimah tinak nih Bawipa lungtong lomi kan si cu, ai toidor lomi kan si cu. Mithiang Paul nih a kong ai chal remi ah zeitindah kan hmuh ti si ahcun Philippi ngan pathum a me panga zarkhat ka si ah cuarpartan ka si chuahkehnak leiin Israel mi Benjamin miphun Hebrew mithiang ka si Judah mi nawlbia zulnak leiah Farasi ka si te a fel bak mi ka tan tuk leiah Khrihfabu kha ka hrem hna nawlbia chung thil zulh in din ti ahcun soiselawk um lo ka si paul hi mimat taktak cawnnak za fimnak za nun thianghlim pathian a tan ning khuar si asinain a rak i palhnak kong ka chimmi si cu sihmanhsehlaw cu thil vialte ka ca i miaknak ka rel khawhmi cu khi ruangah sung cik eh, sungah ka rel dih na ti ka rak ding fel ve kai zuam ve ka ti mi via ti kha Jesuh Khrih ruang ai ne sungah ka rel dih na sungah ka rel dih na culong cu a si lo a dang vialte zong kha sung cikcek ah ka rel hna cu thil hna nakin a sung deuh tukmi ka bawipa jesuh khrih hngalhnak ruangah cun sung cikcek ah ka rel hna khrih cu ka co khawh nakhnga le amah he kan i pehtlaih khawh nakhnga amah ruangah cun zeizong vialte hi ka hlonh dih hna an dihlak in hnawmtam ah ka rel hna zohhmanh anih cu keimah dinfelnak keimah cu miphun ka si minun thiang miṭhawng rianṭuan ṭhawng cu bantuk cawnnak nei ka si timi vialte kha Jesuh Khrih ruangah hin sung cikcek hnawm tama ka rel hna ti keimah dinnak timi nawlbia zulnak thawngin ti keimah fimnak thiamnak keimah ṭhawnnak timi vialte kha a duh hna lo keimah dinnak timi nawlbia zulnak thawng in hmuhmi phun kha ka ngei ti lo atu cu Khrih zumhnak thawngin pekmi dinnak Khrih zumhnak thawngin Khrih sin a rami pekmi dinnak Pathian sinin a rami zumhnak chungah aa bunhmi dinnak lawng kha ka ngei cang tiah a ti. cu hlan i ka ding fel ve ka ti nawlbia ka zul ve cu phun ka phun ka si kai za bak ka timi vialte kha Jesuh Khrih ruangah cun nawmtam bantuk an si ee zeihmanh ka ril hna lo ti atu cu Khrih sin in rami dinfelnak lawng kan ei cang ti atu cu kanmah dinfelnak he kan i bochan tuk le ti zohmanh ka rak tipi hna ka tuahpi hna keimah um hlah ning law ti lawng ti an ti cu Thlarau lei nutling patling nih cun ee Bawipa nih damnak kan pek i Bawipa thawngin Bawipa nih a kan tuahpi Bawipa kut neh lawng te an si ti Bawipa kha min ṭhatnak pek peng si ko kannih cu nam tong bantuk hman sawhmi kan si hmanrua lawng kan si cu salu maw cucaah tuchan zumtu hna biangthangnak kan nun le hruaitu hna kan nun le Baibal chungin nutling patling nun a kan cawnpiakmi ai lo lo Zeitindah a si hnga? Pathian pennak kan kawl hna lai cu. Asinain thlarau lei i puitling a si deuh tikah cun cu vialte cu sungh ah a rel dih hna tiah ti keimah dinfelnak ka tuah khawh ka ṭhawng ve ka fim ve ka thiam ve timi vialte kha phundang in ka cawngcawng lo timi vialte kha ka rumrum lo timi vialte keimah thil ti khawhnak timi vialte kha sung cikcek ah ka rel hna atu cu Khrih amah sunparnak in a langmi lawng ka duh hna ti kha chim duhmi si mitchambau bak ka si ti ai ngalmi cu bilung lo minem va si dah vancung pennak kanmah ta nanmah ta si ti bawipa nih kan cawnpiak hi thawngtha ai rawmmi vialte kal lai miphun nu le pa simi mi piangthar vialte hruaitu Khrihfabu innchungkhur khar kan nunnak ah Paul nih fiang tuk in a kan cawnpiak caah thlarau lei puitling nutling deuhdeuh na si ahcun zeitik hmanh ah Khrih hmai teidor kun chin lengmang si ko lai kan chambaunak kan i thei chin lengmang lai cu tikah chambaunak a nei lomi pathian nih kan chung a rian ṭuan a van rian van ṭuan lai i amah sunparnak a lamkim in a lang lai a piangthar a cawnnak sang ai toidor tuk Bawipa nih man deuhdeuh ai toi deuhdeuh thluachuah pek deuhdeuh ai toi deuhdeuh anun khi za u ca ai dawh khawh ning khi hi bantuk pastor kan neih cu kan van tha tuk thluachuah si hi bantuk evangelist kan ram in um se tha tuk lunglawm awk si hi bantuk Khrihfa upa nun ai dawhmi pian zong ah piang tharmi Pathian nih man deuhdeuh hmurka cawlcang hoi har zong ah ai toi dor tukmi hi bantuk Khrihfa upa kan neih hi ava sunglawi dah nangmah ruangah Khrihfa bu lin nan lai bupa nih zafa lai Tuzarah a nungmi Pathian bia kan i rawmmi kan Pathian nih kan Lai miphun ca le hi nan khua nanmah hika sang a ummi hna zumtu nan caah ka caah Pathian nih zungzal caan thluachuahnak kan pek piak ko seh sunparnak le upatnak Bawipa ta si ko seh amen